Mına bu yazamı? Ev yaza.
Yaza. Anavı şi. O da yaza pek yahşı. Merabalar! Bizde yañı rubrika ve onıñ ilk çıqışı. Baqmalar, bugünki zamanda kitap baqması. Ve neden başlayıq? Mına, yigirmi birinci seneniñ yañılığı Tair ve Zore adlı kitap, Enver Seferovnıñ, eki tilinde yazılğan şey, rus em qırımtatar tilinde. Keliñiz baqayıq. Ebet, birinciden aytam. Men edebiyatçı degilim, men söz ustası degilim, onıñ içün biz metni tiymeycemiz, amma resimlerni, yani illüstratsiyalar, vörstki em dizaynı şunıñ aqta söz yürüsetecemiz. Menim aqım bar, menim tasilim yete, aqılım da yeter ğaliba, bilmeyim, baqarıq. Yahşı. Soñ neden başlayıq? Keliñiz baqayıq. Dülber bir cıltı bar eken. Aydı, yahşı, pek tesirli renklerinde yapılğan. Mına bu ya da mavı, ya da mor tüsünde, bilmeyim, añlamayım, amma onıñ beraberlikte beyaz tüsü de qullanıla, öyle kontrast pek Dülber, Buna men alğışlayım. Resmi de güzel. Resimler ne aytayım, içindeki resimler, ebet, olarıñ da tiymek olmayıq. Çünki kim yapqan, bizim büyük bir ustazımız Zarema Trasinovanıñ resimleri. Onıñ içün men de şu aqta susıp qalacam. Amma dizayn, dizayn biraz şübeli. Cıltı. Bundan başlayıq. Ebet, biz siznen bilemiz ki, bu ikâyeniñ adı Tair ve Zore. Amma bilmegen adam mında baqıp ne köre? Satırnıñ başında ve qoşması tura, ondan soñ Tair ve olarnıñ aşasında Zore. Aydı yahşı ne oldı ve tayır zori. Öyle olamı? Yoq. Ne içün ya mına bu ve qoşmasını tayırdan soñ yazmadılar, añlap olamayım. Belki de şu yapqan işiniñ müellifi maña bir zamanda bir tefsir yazar, buna inanacam. Ondan soñ kene de latin rufatı yahşı qullandıq, amma onıñ. Ayrı bir qaidesi bar, i arifi atta büyük olsa, onıñ töpesinde noqtacıq turacaq. Öyle qaide işte. Bu noqtacıq olmasa, ü arifi dep sayılır. Soñ ne oldı? Ve tair zori. Kerekmi öyle şey? Yoq, kereksiz. Kene de mına bu latin urfatınıñ qullanuvı. Ne içün ya? Men bütün kitabını baqtım, aydı, yahşı, bütün kitabını baqmadım. İç bir yerde latin urufatı qullanılmay. Ğaliba Zarema Trasinova'nıñ resimlerinde bu kimerde Zarema sözü latin urufatında. Ondan ğayrı iç bir şey yoqtır. Ne içün ya bağışlañız mına bu cıltın Töpesinde, mına bu şiit soñunda müellifler, şu dizayner, eger o birden kiril lufratında er şey yazılsa, soñ ne olur edi? Mına bu rus tilinde tercimesi kereksiz oldı. Mında baqamız ki, üç sefer Tair ve Zori yazılğan. Başta beyaz ariflernen yazılğan, ondan soñ töpesinde mında yapıştırğan sarı soyu. Kene de mına bu ser levası. Soñ kene de olarnıñ aşasında rus tiliniñ tercimesi. O qadar şiy, bir cılt üstünde. Asılı da menimce kereksiz bir usulıdır. Menimce yeterlik mına cılt aqqı subetleştik. Endi keliñiz kitabınıñ içine baqayıq. Meraqlı bir usulı baqsañız, o eki tilinde yazılğanından, mına mında müellifler öyle bir vertikal çizgisini qoydılar. Yani bir tarafta rus sözleri, ekinci tarafta onıñ ana tilinde tercümesi. Ne de güzel, yahşı bir usul. Ekinci saifede ise bizde Zarema hanımnıñ resimleri. Amma birden, mına bu eki saifege baqsaq, bir kitapnıñ saife dep demezsiñ. Olarnıñ dizaynı. Pek farqlana. Bilmeyim. Bir şeyden onı bağlamaq kerek edi. Belki de köresiñiz, mına bu çette deve tikeni, deve, deve otımı, bilmeyim, qullanıla. Belki de onı, tamam, mına bu tek saifeni de, ıı, yapıştırmaq kerek edi. Bilmeyim. Ondan soñ kene de ne közüme kire? Ne közüme kire, ne közümni qıra. Mına bu bağlantılar. Ayrı bir mevzu menim içün. Baqıñız, mına nedir o? Sorasañız, er añlaşılmağan bir sözniñ töpesinde sayı yazılğan. Demek, şu kitapnıñ soñunda bir luğatı bar. Ve bütün bu añlaşılmağan sözleri ne eken, añlatalar. O qadar Baqıñız, yer bar ki, sayfenin aşağıda ne içün ya mına bu tafsirlerin yazmayıq sayfenin aşağısında mına bu zaman sözüni mında bar da ya zaman eto vremya, period, bilmeyim, adam o qadar çekişmeycek, mına bu soñuna qadar baqmaycaq, anda şu cedvelde tapmaycaq, er şey birden añlatıla. Ne de güzel olur edi. Müellifimiz yapmadı. Ne içün, bilmeyim, belki de bir zaman o da maña keyin de añlatır şu meseleni. Çevre, üslübiy bir çevresi, kene de, kerekmi aslı da? Belki de, onsız da yahşı olur edi ve Zarema hanımnıñ resimleri daa yahşıca körüner edi. Bu çevresi olmasa, mına birinci saifede öyle de yapılğan. Asılda iç bir çevre yoqtır, tek mına bu vertikal çizgi çegı ve onıñ yanında resim. Menimce, mına bu daa yahşı, daa aenkli şekilde yapılğan saifeler. Kene de mına bu deve otuna qaytayıq. Onıñ üstünde saifeniñ sayısı, yani nomerası yazılğan. Menimce, bu sayığa, bu arifke biraz sıq. Yeri azdır. Yahşı da mınamda tek altı yazılğan. Ya altmış altı olsa, qayerde soqulaycaq şey, bilmeyim. Belki de, bilesizmi, üstünden degil de, yanıdan, yanında yazmaq mümkün edi. Bilmeyim kene de. Yoq, men bilem, men öyle yapar edim. Amma şu dizayner öyle yapmadı. Ola bile, ola bile. Ve boldı. A! Toqta, toqta, toqta, daa bir şeyler bar. Soñki, soñki resim, menimce, daa bayağı solay doğura. Hur-huruna bir fotoshoplı resim. Öyle olamı aceba? Bir yerinden develer alınğanlar, ekinci yerinden mına bu deve otı ve gülçikler alınğan. Er şey bir yerge soqulıp, yapıştırılıp. Keçti. Ne içün ya, bilmeyim. Ne içün tapılmadı. Asıl da kerek edimi mına bu saifi, kene de bilmeyim. Çünki tek bir dörtlük mına bu çift tarafında bar ki, belki de onı şu saifeni yerleştirmek olur edik ve mına bu, Dülber bir resimden şu kitapnı yekünlemek olur edi. Kene de sualime, eger müellifleri cevap berseler, pek yahşı olur edi, hoşuma pek kelir edi. Efendiler, hanımlar, beyler, şerfeler, biz bu kitabnı baqıp çıqtıq, yeter. Amma sizler mıtlaqa anı yüreçiklerin qoyuñ, ya da yutub olsa parmağın töpegi, ya aşağı, Men iç de qasevetlenmem, amma diqqat ayırıñız, mümkün olsa, yalvarım, em yazılıñız. Mına mında, anı o çette, Tamam knopkası bar. Buyurıñ. Sağ olun. Amin.